How many times have you spoken to her since she died? Only once. Faint o weithiau wyt ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. Faint o weithiau ti wedi siarad efo hi ers iddi farw? Dim ond unwaith. I always wear striped socks, even in the office. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa. Dwi o hyd yn gwisgo sanau streipiog, hyd yn oed yn y swyddfa.

I don't think that she is the boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi di'r boss. Dwi ddim yn meddwl mai hi 'di'r boss. I don't want to be disappointed. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. Dwi ddim eisiau cael yn siomi. There are frozen fish on the table for you.

She's been shot by someone who has been in prison at least three times. Mae hi wedi cael ei saethu gan rwy'n sydd wedi bod yn y carchar o leiaf dair gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rwy'n sydd wedi bod yn y carchar o leiaf dair gwaith. Mae hi wedi cael ei saethu gan rywun sydd wedi bod yn y carchar o leiaf dair gwaith. I have prepared something for the people who won't be at the wedding tomorrow. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Which of us two is the other? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Pa un ohonyn ni'n dau ydy'r llall? Unbeknownst to his wife, Cluark had put a dead hedgehog in the bed. Yn ddu ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi draenog marw yn y gwely. Yn ddu ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi draenog marw yn y gwely. Yn ddu ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi draenog marw yn y gwely. The concepts that are mentioned in the report are subjective, aren't they? Yes, to a certain extent. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol yn dydyn? Ydyn, i raddau. Mae'r cysyniadau sydd wedi'u crybwyll yn yr adroddiad yn oddrychol, yn dydyn? Ydyn, i raddau. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mai nwy achos oedd y ffrwydriad, dim bom. Although the mystery isn't solved, the Chief Inspector has announced that the investigation will not carry on. Er nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r Prif Arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Er nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r Prif Arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Er nad ydy'r dirgelwch wedi'i ddatrys, mae'r Prif Arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. The bassist I am thinking of looks serious when he plays in front of an audience. Mae'r bassedd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brudd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r bassedd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brudd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r bassedd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brudd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa.